Пие ирӗке кӑларнине уявланӑ май пинте тӑхӑр ҫӗр тӑхӑрмӗн тӑваттӑмӗш ҫулта ӳкернӗ. Поль-Элюар, ирӗклӗх.

Вӑл юратупа кӗрешӳ ҫинчен тӗрлӗ сӑвӑ ҫырни паллӑ. Ку ал ҫырӑвне пин тӑхӑрҫӗре хӗрӗх пӗрмӗш ҫулта ҫырнӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи унӑн юратӑвне Нуш тесе чӗннӗ. Нуш питӗ хитре хӗрарӑм пулнӑ. Анчах та ытларах чухне Элюарӑн тӗнчипе сарӑлнӑ поэми ҫинчен калаҫаҫҫӗ.

Элюар сассине питӗ пӑлханса итлетӗн. Ун сасси леш тӗнчерен килнӗнех туйӑнать. Пӗртен-пӗр шухӑш е ирӗклӗх ятлӑ хӑйӗн хайлавне сӑвӑҫ чӗтрекен сасӑпа вулать. Сассинче тӳрех темӗнле вӑйлӑ туйӑмлӑх, кӑмӑллӑх ҫинчен калакан поэт чунӗ сисӗнет.

ҫитмӗл сӑнар йӗркелет тата санӑн ятна эп ҫыратӑп тенипе вӗҫленет. Ҫапла майпа ҫирӗм строфа санӑн ятна эп ҫыратӑп текен сӑмахсемпе пӗтет ҫак ят ахӑртнех Элюарӑн юратнӑ хӗрарӑмӗн ячӗ Нуш. Проблем кирек-мӗнле аппаса сасав янине Нуш. Ку сӑвва, паллах, поэт хӑй питӗ кӑмӑллакан арӑмӗ ҫинчен шутласа аса илсе хайланӑ. Поль Элюар ӑна ҫырнӑ май пуҫӗнче йӑлан пӗр сӑмах явӑннине сисет, ҫав сӑмах, ирӗклӗх. Сӑвӑра нуша чунтан савни ҫинчен калани анчах та мар, ахаль юрату та мар, ҫав асамлӑ туйӑмран та темскер пысӑкраххи. Турра вӑйлӑ ӗненекен ҫын евӗр ҫапла ӑнлантарать сӑвӑҫ хӑйӗн хайлавӗ ҫинчен.

Ку кӗнекене Виши правительствине пӑхӑнса тӑракан хутлӑхра пурӑнан халӑх валли тесе ятарласа хатӗрленӗ. Издательствӑна Макс Поль Фуше ертсе пынӑ. Макс Поль Фуше.
Макс Поль Элюарпа Макс Поль Парижра тӗл пулаҫҫӗ. Сӑвӑҫ Фушене пӗртен-пӗр шухӑш хайлавне парса ярать. Ахӑртнех, вӗсен тӗл пулӑвӗ хӗрӗх-иккӗмӗш ҫулхи мартра е апрельте пулса иртнӗ. Макс Поль сӑвва хӑйпе пӗрле илсе каять. Кӑшт каярах вара ҫак сӑвӑ поэзипе тӗрӗслӗх пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх иккӗ ятпа тухнӑ брошюрӑра кун ҫути курать, Парижра хӑвӑртах саланса пӗтет. Ноэль Арно ертсе пыракан Амер А-Плюм издательство вара сюрреализм хыҫҫӑнхи юхӑм хумӗ ҫинче кӗнеке кӑларать. Кунта Поль Элюарӑн ҫав сӑввиех Ирӗклӗх ятпа пичетленет. Ҫак кӗнекене ытларах Францин ҫурҫӗр хутлӑхӗнче вуланӑ. Ҫав хушӑрах Фонтен издательство кӑларнӑ пӗртен-пӗр шухӑш кӗнекене

Ирӗклӗх сассине хуплама тӑрӑшнӑ хӑрушӑ вӑхӑтра кирек хӑш хайлава та цензура витӗр кӑларма тивнӗ. Унта вара пӗртен-пӗр шухӑш-сӑвва халӑхра сармашкӑн чарма та пултарнӑ. Ун чухне Макс Поль пӗртен-пӗр шухӑша цензурӑна юриех ытти чылай хайлавпа пӗрле илсе кайнӑ. Вӗсем мана Поль Элюарпа иккӗшӗ каласа пани халь те асрах-ха. Фуше цензурӑна пӗтӗм хайлавсене ятарласа кӑнтӑр апачӗ хыҫҫӑн илсе панӑ иккен. Ахальтен мар. Цензор нумай та тутлӑ ҫиме юратнӑ. Апат хыҫҫӑн вӑл ырӑрах та лӑпкӑрах пулнӑ. Цензор сӑвва вулама пуҫлать. Йывӑҫ ҫине, шкул тетрачӗ ҫине, хӑйӑр ҫине, юр-сӗвемӗ ҫине, парта ҫине, ӗҫсӗтелӗ ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Хайлава малалла пӑхса каять. Каллех юрату ҫинчен ҫырнӑ тепӗр сӑвӑ.

Турнӑран аппа ҫурта мӗн парӑннӑ-ши, мӗн ӗлкӗркӗ-ши Лиза?
Кашни страницӑрах, кашни тетрад ҫинчех ирӗклӗх тесе ҫырнӑ, алран-алла парса шӑппӑн та вӑрттӑн вуласа, саккун ҫикки урлӑ каҫса ирӗклӗх хайлав матти таранах ҫитӗ, пытанса пурӑнакан Ирӗк тӗкӗрҫӗсен французла Маки сӑмахпа паллӑ тӑвакан ҫав вӗтлӗх ҫийӗн те янрӗ-ха. Ҫак сӑвӑ йӗркисем Поль Элюар вӑйӗпе кӑна ҫуралман. Ытарлӑ каласан, ирӗклӗх хайлава мӗнпур вӑхӑтӑн мӗнпур сӑвӑҫи ҫырнӑ. Элюар сӑввине Франсис Пуленко вилет. Поэтӑн ҫак хайлавӗ тӑрӑх Фернан Леже нумай ӳкерчӗк тӑвать. Пуласлӑха шанакан Франци сӑвӑҫ йӗркисене тимлӗ вулать. Пин тӑхӑрҫӗр хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫулта пӗр вӑрттӑн ательере Жан Бёрса ирӗклӗх сӑвӑ тӑрӑх тӗрӗ тӗрлет. Чӑн-чӑн поэт тӑван чӗлхене лайӑх туякан сӑмах ӑсти.

Ку хайлав пурнӑҫа йӗркелемелли меслет. Ирӗклӗх килессе шантарни теме те юрать. Поль Элюар ман ирӗклӗхӗм тесе хакланӑ Нуш пинте тӑхӑр ҫӗр хӗрӗхулттӑмӗш ҫулта вилет. Нуш, телевизор экранӗ ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Йывӑҫ ҫине, шкул тетрачӗ ҫине, хӑйӑр ҫине, юр-сӗвемӗ ҫине, парта ҫине, ӗҫ сӗтелӗ ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Ҫырнӑ хут ҫине, ҫырманни ҫине, вулани ҫине, вуламанни ҫине, чулпа кӗл ҫине, тарпа юн ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Савакансен ҫутӑ сӑнӗ ҫине, вӑрҫӑрисен хӗҫ-пӑшалӗ ҫине, патшарисен пуҫ илемӗ ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Джунгли ҫине, пушӑ хир ҫине, кайӑк ҫине, ун йӑви ҫине, ачалӑх ҫине, ун сасси ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Ытарайми ырӑ каҫ ҫине, ыр кун ҫутинчи шурӑ ҫӑкӑр ҫине, туй кунӗ ҫине, туй кӗпи ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Хӗрлӗ тухӑҫ ҫине, хӗрлӗ анӑҫ ҫине, кӳлӗре вылякан чӗрӗ уйӑх ҫине, пӗвере пӑнтӑхан кӗр хӗвелӗ ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Хир анӗ ҫине, хир инҫечӗ ҫине, кайӑк тӗкӗ ҫине, кайӑк сӑнӗ ҫине, Ҫиларман ҫунаттин пиччӗн енӗ ҫине саньӑтнайӑп ҫыратӑп. Кас-кас пӑлханан вӑйсӑр шуҫӑм ҫине, тинӗс ҫине, шурӑ парӑс ҫине, ӑсран каясла ҫӳллӗ тусӑрт ҫине саньӑтнайӑп ҫыратӑп. Пӗлӗт кӑпӑкӗн сийӗ ҫине, асладин ҫутӑ тарӗ ҫине, тӗссӗр ҫумӑрӑн пӗвӗ ҫине саньӑтнайӑп ҫыратӑп. Кашни япалан сӑн-сӑпачӗ ҫине, шӑнкӑрав пек таса сывлӑш тӗсӗ ҫине, хыт ҫӗр евӗр чӑнлӑх ҫине саньӑтнайӑп ҫыратӑп. Ту сукмакӗ ҫине, хир сукмакӗ ҫине, анлӑ ҫул ҫине, пӗчӗк ҫул ҫине, хула варрине, анлӑ площадь ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Ҫутнӑ лампа ҫине, сӳнтерни ҫине, кашни савнӑ ҫуртӑм ҫине, вӗсен хӳтӗ йышӗ ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Каснӑ улма пек ик енлӗ ҫиҫен манӑн пӳлӗм ҫине, манӑн тӗкӗр ҫине, мӑйӑр хуппи пек куш вырӑн ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Ман йӑпӑлти чее йыттӑм ҫине, ун лапсӑркка хӑлхисем ҫине, унӑн чарма курисем ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Хамӑн алӑк ҫине, урати ҫине, кашни япалан ырӑ сӑнӗ ҫине, вучахӑм ҫине, килӗн чунӗ ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Савасса кӗтекен савни ӳчӗ ҫине, тусын сӑнӗ ҫине, тусын пичӗ ҫине, панӑ алӑ ҫине, ун тупанӗ ҫине, сан ятна эп ҫыратӑп. Кӗленче пек ванан шухӑш-кӑмӑл ҫине, сисме пӗлекен тута тӗсӗ ҫине, чӗмсӗрлӗхрен ҫӳлерех, ҫӳлерех сан ятна эп ҫыратӑп, манӑн кашни ҫӗмрӗк хӳттӗм ҫине, манӑн кашни сӳннӗ ҫуттӑм ҫине, тунсӑх хӳмен сивӗ ани ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Шанчӑк ҫухатнӑ пӗчченлӗх ҫине, сывлӑш пек сивӗ пӗчченлӗх ҫине, вилӗм ури пуснӑ лаптӑк ҫине Сан ятна эп ҫыратӑп. Чир хыҫҫӑн йӑл илнӗ ыр сывлӑх ҫине, чун витӗр тин иртнӗ хӑрушлӑх ҫине, асилӳсӗр ман шанчӑк ҫине сан ятна эп ҫыратӑп. Пӗртен-пӗр сӑмах вӑйӗпе пурнӑҫа ҫӗнӗрен эп пуҫлатӑп, эп ҫуралнӑ сана тӗл пулмашкӑн, санӑн ятна каламашкӑн ирӗклӗх.